A ni wula ti bɔhimd a gbanlihunima, ka n kul lahi yɛra ni n ti tuɣ Naa Jɔaa gbuɣindiba ŋɔ bɛ taalihi ni nyɛ shɛli. Hal wayo, n na kul be Dagbaŋ tinsi ŋɔ din gari tab shɛm. Dizuɣu ŋun daa pam pii ya ni a yɔbu maa ni a bapira banvumlana la saha maa ka A ni dani zuu yiri o zuu m-bɔri Banvu ŋɔ maa, Banvu lan mahi maŋ ka o kali. Anduna Galigbaŋ chihiya ti niŋ ya ka o kali, ti ba n-daa su ya ŋɔ o bi lan su li, gomda dihigu bini naa di yu dam n-yina turi niriba bahimaŋ naaya. A mi ni ti saɣi karigu n-yina turi niriba yaa ka bahimaŋ naaya. Anasaara zaɣimarima n-yaɣi lala naaya ni tumla yɛla bini kpara. Komishina n-daa bol o boligu ka sokam nyɔri nyɔnyɔ ni o ti wum ŋun daa bɔbiri Banvum maa ka zaŋ o pahi piiya ni ayɔbu.

Akɔnsi maa daa n dɔɣi dɔɣi zuu buruburi lo tuun shɛli paɣa bia ʒi kabirigu n kpee nɛma tiri ziŋ ka tiri ziŋ niŋ ma dini bia ŋun ka yɛm chɛni voli gbɛbu ka kpambi zɔri ka gbubi zuya ni bi ti gali Dagbamb bia ni yi bɛ o kpee zali soli ka yɛn niŋ Naawuni ni yihi yuŋ maa buruburi lo nyaan zu m-bala buruburi lo zuɣu ka bira daa yi bira daa ka Dagbaŋ buruburi lo n daa yɛn dɔɣi dɔɣi baŋvumlana abilaa baŋvumlana abilaa n yɛn dɔɣi dɔɣi baŋvumlana mahimmaŋ Naawuni tahimi ni a daara ka a ti tooi ŋun pahiri pia ni ayɔbu bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pia ni apɔin o daa nyɛla ni ayaba tijɔŋ ni laasaha maa ka naa mahimina kɔrim yaa n-kpaŋ ŋun ŋmari o bia ŋun daa bɔrila tijɔ tijɔ ni a ni a ni tɔɣim duɣisaɣ viɛlli gbuɣinli bia m-mɔnli naa mahimina kɔrim n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi naa Simaan Zoli Jɛmoni Aminatu bia Simaan Zoli maa n-yɛn dɔɣi dɔɣi Zakpalisi lan Yɛhiya Gariŋ Gosima Neeri Tibili ku neei nuu. Zakpasi lan yahi maa n-daa dɔɣi n-dɔɣi Tijo ni Anaan Tɔɣim. To Tijo ni Anaan Tɔɣim ŋun daa bɔbiri Tijo ka bɛ zaŋ o pahi piiya ni apɔin zuŋɔ ni a yaba Tijo ni Naawuni tahimi Adaarikaafi tooni. Lala Tijo ni ŋun ʒiya ŋɔ maa. O nyɛla ti yaw sabulu naa dahima namlan dahima n yaan kpa ŋun ŋun o bia m-bala. Sabulu naa dahima namlan dahima ŋun daa yɛn dɔɣi luɣ zuu ka ansha naa yiri. Yiri maa yɛn dɔɣi dɔɣi ka a yab ti tɔ naa ŋun ʒia ŋɔ ka a dahi mi ni a daari kaafi tuuni. Bɛ ni daa yɛn zaŋ sɔɣi pahi pishi ayi ka o daa nyɛla saa ŋmani tiŋgbana duɣilan n-daa bala maa. Lahi saha ka a ni dam bia, ka ŋuni m-bɔbiri tuɣu tuɣilansi maa ni zɔhizuɣu kpukpaliga ban zooi yulibu, bɛn ziligi bɛ kpaya, ka ti ni dari ŋun nya nɔŋ bini n-kum kum ka o nyin mɔri. Zɔhi naa wari waa, wari ka mi a ni dam bia yɛla, ka balo naa wari waa ka mi a ni dam bia yɛla, a ni dam dabipali ka ti daa bɔri kpaakpuliŋ. Tuɣilansi maa ni kan yɛri maa, ŋun daa m-bɔbiri tuɣ ka bɛ zaŋ o pahi pii ayi ka zaŋ o ni a ba piri tuɣilana, Naawuni tahi maa daala ka a ti tooni naan daŋ jirilɔni yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia n-diri li maa. Naan daŋ jirilɔni din daa yɛn dɔɣi dɔɣi naa mahimaŋ kurili, naa mahimaŋ kurili n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi naan daŋ zoli kuɣili. Zoli Naawuni yooi, toli kanimi ka sakuɣa be, aburii kanimi ka andaanyili be, ʒiri n daa kɔri buɣisi ka andani ŋɔ ka o bɔri bimbira ni o piri, di ni daa ti yɛn be dira a bi lan naai a kuɣa di ŋɔɣu paɣa bia gubili, to ni andani zoli kuɣili o bia m-bɔri di tuɣima tuɣilan mahimma Naawuni tahimi a daalikaafitooni, bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pishi yinka. daa nyɛla daŋdaŋ naa nyoligu naa Kamuŋ kaɣa ʒɛya naa jiringi dari moɣali naa naa buŋ yɛltɔɣa naa zaham bɔbigi takori naa kpatiŋ lana laasabu ŋun daa bori kpatiŋ maa daa nyɛla n daŋ bia sabu naa yaa ku ŋun biɛni kpaŋ ŋun daa bori kpatiŋ maa tipaku noo ŋɔ di nyɛla buwɛiwɛi ka bi zaŋɔ pahi pishi yinga pɔi ka o daa naai ti yi kpa tiŋa kana ti di savelugu maa bɛ ni daa zaŋ so m-marigi pishi o daa nyɛla zoya naa saŋ m-bala lala saha maa ka Karinaa Abubakar bia n-daa diri saŋ saŋ lan mahim man jɛhi di niŋ di niŋ maa m-pahi li ŋun daa diri saŋ maa ka bɛ zaŋ o m-pahi pishi zaŋ o gbaŋ lan ʒi saŋ. Naawuni pahimi ŋɔ zuɣu suŋ ti yabi Karinaa Buka yaankpaŋ ŋun ŋmani o bia m-bala maa. Karinaa Buka yɛn daa yɛn dɔɣi dɔɣi saŋlan Mahamman Jiahi ŋɔ maa. Mahamman Jiahi maa ŋuni daa yɛn dɔɣi dɔɣi o bia Saŋlan Bukali. Saŋlan Bukali maa yɛn dɔɣi dɔɣi Saŋlan Mushe. Saŋlan Mushe maa n-kani ka o zu na ʒi kpaŋ maa. Bɛ daa zaŋla Naa Bapira Sampia Moo Naa ka o niŋ pishi ni yini. Lahisaa ŋun daa diri Sampia ŋɔ daa nyɛla Sampia Moo Naa Amuataani ka di naai lahi saŋ Soamuaa ban di paɣ bia bi ʒi n-nyɛ doo gbiɛɣu ka lahi nya o kpali Dagbaŋnima nti kul zom tiŋgbana n-gari Sonia. Soamuaa kul zo ka chɛ o bariti maa tɔ ka di naai lahi saŋ Soamuaa zuula ŋun daa bɔbiri Sampia Moo maa. Sampɛmo ni amoɣ taani boraɣa ti yi sampɛmo n kana ti di kpatiŋ di boli kpatiŋ la amoɣ taani ka n yɛri maa ti kara n gili gaa ka gaa niŋ buɣuli ka bi zaŋ o n pahi pishi ni yini zuŋɔ ni a bapira sampee naa kalɛm ŋuni n bori sampɛmo ŋɔ naawuni tahimi adaaraka ti tooni naan dana jiri lɔni yaa n kpa ŋun ŋmani o bia n bala maa naan dana jiri lɔni din daa n dɔɣi n dɔɣi o yaba sabi naa yaakuba ŋun biɛn kpaŋ Ŋun biɛni kpaŋ daa n-dɔɣi n-dɔɣi bipuɣiŋga na bia Minatu. Minatu baa n-daa n-dɔɣi n-dɔɣi bipuɣiŋga na bia Fatima ka bɛ booni o Fatim Kpaluwa. Na bia Fatima maa n-daa n-dɔɣi n-dɔɣi Saŋkpɛma o naa Simaani kpatiŋkpana laanyili o daa zaŋ chaŋ ti deei Saŋkpɛma guli. ka o kani ka bɛ labisi sampɛŋɔ n-ti o zuyu sampɛŋɔ maa kali bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pishi ni ayi o lahi nyɛla ni a ba pira sakpɛna Laa saha maa ŋun daa bɔbiri sa kpe, o daa nyɛla n dambia. Yi o maya sara dapala, kunduŋ zaŋ kurigu nɛli, nɛli pa gban, di pa kɔbili ku niŋ ya suɣulo n-zaŋ sɔŋ ka yi kpuɣi o daa yi sa kpe maa n-kana ti di zɔɣu ti bɔ zɔɣulana alaasa n-ka n-yɛri ma ŋun daa bɔbiri sa kpe ka bɔbi pahi pishina ayi. Bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pishina ata, o daa nyɛla Naa Bapira Kutuŋlana Nyirivɔnaa lahi saha maa ŋun daa bɔri Kutuŋ daa nyɛla Kutuŋlan Yisifu Saana Naa Suleiman Yankpa ŋun ŋuna o bia n-daa nyɛ o. Daa kɔŋ na n-ti o yɛli ni o dɔɣi Saana Naa Suleiman yiŋ ʒili gubu shiri Kunyɛŋ ni ʒiri ba kali wali a ni kpam mɔti ka niŋdi fumfum maa chɛla ka yuvoli ŋuna.

N-dɔɣi sabu naa Yaakubu ŋun biɛŋ kpaŋ. Ŋun biɛŋ kpaŋ maa n-daa n-dɔɣi dɔɣi Gayɛ naa siɣili. Gayɛ naa siɣili yɛn dɔɣi dɔɣi Galiɛ naa ŋɔ maa OS Mahmud ŋun kani ka o zuui na ʒi gbaŋ maa Naawuni pahim o zuɣu suŋ ka zaŋ o paai pishi ni anahi. Bɛ ni daa yɛn zaŋ so paai pishi ni anu. Bura nyɛla Naa Bafra Zakpalsi lana Ŋuma naa, shɛba ni Ŋubra naa. Lala saha maa ŋun daa bɔri Zakpalsi lana nyɛla Kari Naa Bukali bia. Zakpalsi lana Bukali zaŋ kpa o zani zunzɔŋ bini. Dama o zuɣu ŋmanila zunzɔŋ zuɣu ka o nyɔɣu ŋmani zunzɔŋ nyɔɣu ka o puli ŋmani zunzɔŋ puli. Firim ka yɛli ma Kari Naa Bukali bia ni o bini. pishi ni anu zuŋɔ Savelugu Naa Puuni Salim Yaa n-kpa ŋɔ ŋ-ŋmani o bia ŋun lan bɔbiri Zakpal Suŋɔ maa naawuni tahi mi Adaalikaafɛ tooni bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pishi ni ayɔbu o daa nyɛla Naa Bapira vilindana laasaha maa ka Naa Alaasana ti kpari bia n-daa diri vilin vilinda n-yiri o daa yi villi n-chaŋ ti di sampia ŋɔ sampia ŋɔ ni a yiri ka yɛla ka bɛ zaŋ o paai pishi ni ayɔbu bɛ ni daa zaŋ so paai pishi ni apɔin o daa nyɛla ni a ba pira zulɔɣu lana laasabu maa ka zaŋgbani ni Aduna bia ŋun daa bɔbiri zulɔɣu ŋɔ maa. Zulaalan Sulemani ka o daa yi zi lɔɣu n kana ti di zuɣu n yi zuɣu di naanzuhi naanzuhi naa Sulemani kpɛm ka n yɛri maa ŋun bɔri suli ka o bɔra ka o nyɛ suli din naaya ka bi zaŋ o pahi pishi ni ayopɔin zuŋɔ. ŋun bɔri zuliɣu na n-tahimi adalikaafo tooni bɛ ni daa zaŋ so pahi pishi ni anii pihita ayi ka o daa yɛli ni a ba pira yɛm o kari na ni a saha maa ŋun daa bɔri yɛm o kari daa yɛm o kari ni a mumuni lala yɛm o kari ni a mumuni ŋɔ maa o daa yi yɛm o kari ka n-ti di tɔŋ tɔŋ lan mumuni m-bala maa ni a kuli lan tooi yaan kpaŋ ŋɔ ŋuni o bɛ ni a kuli lan tooi daai n dɔɣidɔɣi niɛŋ lan mahimi bɛma ʒim Biɛhiŋ ʒim zuyu daa nyɛla nyɔɣu lan dahi mana. Ninsalinim ku tɔla ban ka laamba bandi ka Naawuni pun kuri ban chiriga ni o gaai. Nyɔɣu lan dahi ma n-daandɔɣi, n-dɔɣi tɔŋlan mummuni. Ŋun daa na diri yɛm ŋɔ ka di ka bɛ zaŋ o pahi pihita ayi ka. Bɛ ni daa zaŋ so pahi pihita yin ka, o daa nyɛla Naa Bapira Nasalana. Lala saha maa ka Naa Bushatankolo ka o bia m-bɔbiri Nasa maa, Nasalam Mahimaŋ. O daa yi Nasa nti di yi biŋgbaliga. Ka booni o gbimbali naa mahimaŋ ŋun daa bɔbiri n na sɔŋ o maa, ka bɛ zaŋ o pahi pihikaa yiŋka. Bɛ ni daa yɛn zaŋ sɔŋ marigi pihika, o daa nyɛla Naa Bafra Zanduli lana. laasa ka naa Alasan ti kpari o bia diri zabila zaŋ duri la shɛri kuri bala ku su muɣiri dabuɣulan naa ka o niŋ pihita bɛ ni daa zaŋ sɔŋ niŋ pihita ni yini o daa nyɛla naa Bapira Zagbaŋ naa. ka zaŋ o paai Pita ni yini zuŋɔ ŋun diri Zagbaŋ Tiyabo Naa Danjirlɔni yaan kpa ŋun ŋmani o bia Naa Danjirlɔni din daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi Nyaŋlana Abdulai m ma toonduŋ bia. Nyala bilaa maa n-yɛn dɔɣi dɔɣi Zɛkpɛsi lan yiri to Zɛkpɛsi lan yiri bia n-lan bɔbiri Zagbaŋ Zagbaŋ lan a laa sani ka n tahi maa daa kaafi tooni ka o pahi pihita ni yini bɛ ni daa zaŋ so pahi pihita ni ayi o daa nyɛla ni a ba pira piɣilana paɣa yino zooi kpamli naa bia yino zooi kpamli naa dayɔɣu ka yiŋa ka kpali nyɛri bini di dabuɣulan naa tɔhinaa bia n-nyɛ yɔnaɣilaa bia ka mooi o nini ni o taba ti kuri di dabuɣulan naa ŋuni m-paya lala saha maa ŋun daa diri piɣira nyɛla ti yab kari naa yini fa bia piɣilan yiri niriba n-nyɛ o yo o doli bi yɛliya ka bi zaŋɔ pahi pihita ni ayi zuŋɔ naawula ni abɛɣu yaan kpa ŋun ŋuni o bia ŋuni n lan bɔri piɣu maa naawula ni abɛɣu n daa yɛn dɔɣi dɔɣi piɣu lan bu kali ka paɣa gɔrigi lan azim bia niriba n nyɛ o biɛla baŋ malibu din niŋ pam piɣu lan bu kali maa n daa yɛn dɔɣi dɔɣi naa bɔraayi Yakuba naa bɔraayi Yakuba n yɛn dɔɣi dɔɣi naa Bapiri piɣu lan naan tɔɣi ŋɔ maa naawuni tahi mi adaarikaafi tooni. Bɛ ni daa zaŋ so pahi pihita ni ata, o daa nyɛla Naa Bapira zoya naa, Kunaŋ Tintoo naa, Suɣuri Dariboo naa, Tuhin Kɔri ni Bandi tiŋlana, Yɛrila Tishiɣu Naŋgbuna naa. Daa saha maa ŋun daa bɔri Pishigu daa nyɛla Pishigu ni naa Bilaa nyin ti Ajiɛma ku karima doo mini naa doo n-jɛma o daa yi ti sɔŋ ti di dia dia lani Abilaa ka yɛri maa paɣ bia ka bɛ zaŋ o paai bee taa ni ata bɛ ni daa zaŋ so pahi o daa nyɛla naa Bapira suŋlana suŋlana suŋ lan daa pahi pihitali ata ka naan ti pi suɣulana suŋ lan daa kana ka ti pi suɣulana laa saha maa ŋun daa bɔri suŋ daa nyɛla Tiyaba Karinaa Bukal bia Suŋlan Mahamuru Laabaŋ Daama Tabiya Buni Ku Nyɛ Yɔlipa Bayi Naɣimayili ŋun daa diri suŋ ka bɛ zaŋ o pahi pihitana ata maa ŋun daa diri pi suɣu ka bɛ zaŋ o pahi pihitana anahi ŋun daa nyɛ Diya Lana Abilaa maa.

pihita ni anu zuŋɔ ti yaba naɣizubilim kuli ku yaan kpa ŋun ŋmani o bia ŋun lan bɔbiri ba gurubu ŋɔ maa ka chɛ ti yaba naɣizubilim kuli ku ŋun daa yɛn dɔɣidɔɣi karinaa Adam Biɛta karinaa Adam Biɛta maa n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi katiŋlan Yaakuba ka n dapali kɔr n-gaŋ ku doli noo katiŋlan Yaakubu maa n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi n-yɛb Baguri Naa Mahimi. Baguri Naa Mahimi maa n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi Baguri Naa Zibilim. Baguri Naa Zibilim n-yɛn dɔɣi dɔɣi Baguri Naa Alasan ka dɔɣi Baguri Naa shɛli Naanzuu Kɔbiliga paɣ Jɛri ku suɣu shee ŋun lan bɔbiri Baguri ŋɔ. Naawuni tɔhimi ni a daali ka a ti tooi ni kukoli ni a niŋ wari wum bapirinima ni labina yino yino yɛligu zuɣu Jɛro ni niŋ yɛndana Baguri Naa.